so an, by the way ineno hapana okay an, an nyiri nyiri mane nie kaunta go ne dwara te yes kweli jasweta mablu jasweta mablu ne dwara Jayawo jayawo kong'o gi lake ne customer cha be ne dwaro. Just imagine the same same the same same people. To gin ema ne gikwalo kongwa chieng' cha bwana. Donge mang'isi ni bwana an kanyo sani by the way ok adwa na wuotho kuonde machalo kamago eki. Sana dai manono. No, Chi no. pesa moro nadhi akawo gi. Ah. Eh, tinyiew simu pesa moro nadhi akawe ginene dokang'isi ni sani bwana you need to invest in yourself yeah

Kia, Bas. mano to chal ni Raila. Raila kende ema nyalo kalo gi ndege seche go. Bwana ngufu ni ng'isuji kama idhiyego. Eno ndike ni light lisbaga. Eh, bwana ko eh, Chido itube zina miket riga matini. kichamo. Eh? Chido zina matini. Mama pok ichamo msara? Mama dho makae ji. Mano iseno ka trend eno. To gi- gigi ng'e ni mayoga ji ngufu ya kiume. Nyocha aneno kindike ilande e Facebook ma. Hello, nani?

yaya puonji penja penja ng'ato donge imose ikuongo imo ok koro wuondri ni aprocha koro ane ane messenger
Wachat. Eh, to kuchat.
Dong mano kura Koro- puonji loso dav. Okini mi wacho ni luor ni idhi lu- idhi- idhi- idhi riembi tich, iriembi tich koro nade? abiro ne atimo nang'o Iriembi tich nade?
to in ema nyaka ne winjo kok keti ni min nyaki
Ah, bana mago to goto mage go Donge bwana. winjo ni- Eh, Goto na mago fala. donge winjo ni ng'ama nyalo konyo jogo nyiedho punda onge mana in kende
Bana ufala na mago. to polisi to polisi awinjo ni dhe bwana- kwani dhe- dhiang' uno- uno bwana en nyako madh mana mana dhe punda Ok mar punda. Hmm?

Ah, bana kwana timo ang'o bwana an ema an ba ema dung' ndawa midumno adier to ng'ama ni ndawa to an naseyie bwana ni imadhoga fegi ema penji ni gi dosini bwana by the way Ah, ah, dosini tangu nawinjo mimi- ni- ah, ah. awinjo ni en ema nyocha nowang'o dero bwana to da inowuondri ni in bwana bwana itemesenana mateka bwana ka koro ne keseselago ng'ama nyalo riembi kanyo bana apenji imadho Koro ka ndawa. video to ne- imadho ndawa mane penjo mano godo Imadho ndawa. An to sinema wago go mbaka mokasa ni mondo ab- ah, abed bute kanyo ero. To tik ndawa ma winjo kuome ni.
Bananda madhi ndawa chal ni jandawa mage tang'ogi bwana. Emomiyo wang'i wang'i wang'i ok kwar. Four. In miriek na ang'o momiyo ang'o momiyo ne ne otami dhi somo? adwaro Dong- miya dong- ongeda dong dikore riek mikoro in mindiko ji tich miya ongeda momiyo idwa an riembe mafuono tich afuo tiumori gi ongeda
idwa riembe tich nikech omelore gi mdosi ne koore to walo emomiyo kar chieng'cha niwuonda chidesi ne ore mondo odhi mondo odhi Omiyo kare chieng' cha ni Okwal wuod Dania. kifungu. Adier bwana machata jakadwa ketie lweny bwana. Manze machato kik iyie. Mani. Ichi dosi ni maduong' bende mondo idhi ikwal kifungu mar kifungu mar bedroom. Chim dosi matin. Ting'eni nodhi miya pesa.
Mondo odhi othedhi. Odwa timo nade? Pesa. Nodhi miya 2K bwana.
Kamedo gi salary na 7 so. Nani ki 27,000. Nan mane kaka kauga deal bwana. Mano to kolo kana salary. Mano deal. Dil momiyo sani kata nyiri o- osefwenyi ma kata nyako nyaka akia o. Ni ni lando ni nyiri gin osiepegi. Koro nyako cha dem jato ni mana we ni dem ni. we nani. we
wacha ufala ne nyako ni orora pichni kendo sana
We ta picha Otile Brown ti ya- iketo ni nang. eh Ang'o mitiyo gi picha Otile Brown? andiko notile black ineno ka picha ema tiyo godo nying ineno kondik notile brown Bana wega sutu um dong no kan diku ni Kore eki. dai. Kora ndiku dong andiku. De ng'e ng'a mioro ne pichni. Wawa mo. Koro pichni go itimo nade? In ma in ma nyoche in ma nyoche in ma nyoche na yudi kaka ri- kaka karisero jatijwa ng'ama nyoche nolando ne ji.

Ay, su madre, sus.
Me nego.
Bwana ito kati weri ga onge bwana mang'isi yae bwana kata ka dha owuok kamoro ang'o momiyo chencha nini wacho ni mondo juodhi juodhi okony dosi ni ywayo ywayo gini mano moke mano lwar e, e cho dak ni biro To ok nidwaro joma ne pachgi tin ka in kamae minyalo wuoyo. To nimenyo joma gi toch kuma wayeng'e. Bladiel. No no ngisa na ng'i.
Dong ni wuoro kaka no nyanyi. Ya kwali ringo ni. Ni kama jo yengo nitie kimenye toch to yany dwaro. Mano ng'ama manyo min mare no. Ine mane yanya. Ine mane yanya onyulo. Ng'ama ne yanyi? Ine mane yanya.
Ande yanyi.
Kusini man ya nya mani mani mani. The deal is gone. The deal is gone. Adhi duoko ni adhi duoko ni longe go.
Ni maber ni man ni simno to pok otiek chol. Ema nyisi ni adhi duoko ni longe gi mia dafna. Mano deal ma kowi. Dafni mane man go?
To pesa Bwana, ka in gi wach ni moro No, mar onge- olo- onge dame olo- pok iduoko olo- na. olo- olo- olo loan kuom ji mag sayo ji mondo okonyi gi loan, sei
An an iwalo koda to an an mineno koro iwalo koda sani ni. An mokwongo ka an ga jatich, an chieng' mane abiro dok, abiro nicho wach ni nicho wach ni baba ose an prime minister mar Algeria, Nigeria, Algeria, Nigeria, Algeria, Algeria, Algeria.
An an an jai NYS, NYS.
Nga. An ajawa NYS. Tupuka koniga.